No forget to like, subscribe and turn on the notification bell make you no miss any of our videos. Make you still share with your friends make them too sabi wetin dey happen for world. People wey dey watch sky enjoy blood moon wey happen as total lunar eclipse show for plenty parts of Asia, some side of Europe and Africa. When sun, earth and moon line up together, go come make am look like one kind deep red color Na dis effect don dey make humans wonder for thousands of years. Pipo for Asia, especially India and China, na dem get beta chance to see di eclipse well-well on Sunday. E still show small for eastern Africa and western Australia. Di full eclipse start around five thirty GMT and finish six fifty two GMT. For Europe, some pipo see am small as partial eclipse wen moon dey rise for evening, but pipo for America no see am at all. According to Ryan Milligan, astrophysicist of Queen's University, Belfast, di reason wey moon dey red during eclipse na becos di only sunlight wey reach am na di one wey pass through Earth atmosphere

Wen dem ask Trump about di ice operation on Sunday, e tell reporters say America need experts wey sabi how to build batteries so dem fit train Americans wey no get dat kain experience. Trump tok say if pipo no dey dis kontri wey sabi batteries now, maybe dem suppose help train dem. He still add say industries like shipbuilding and computer manufacturing also need skilled trainers. He say dem go shek di whole mata, say us get plenty industries wey dem no get again and dem gatz train pipo. London don scata wit serious transport wahala as tube workers go on strike ova pay and working condition. Almost all tube service lock since Sunday and dem no go open till Friday morning. Downing Street don tok say commuters dey rightly fed up and beg both RMT Union and Transport for London, TFL, to return for fresh tok. Di London mayor too don urge both sides make dem settle am quick. For now, Buses, Elizabeth Line and Overground still dey run but crowd full pass normal. Many pipo don switch to waka, taxi or grab e-bike wey don almost finish for city. Experts believe say dis strike no go settle di biggest wahala wey dey between RMT and TFL. Serious protests burst out for Nepal afta government ban social media like Facebook, X, YouTube and Instagram. Wetin start as anger against di ban later turn clash wit security forces and reports tok say at least 19 pipo don lost dia life wit many odas wey dey injured. Thousands of mainly young protesters wey call demsefs Gen Z gada near parliament for Kathmandu dey shout against corruption and wetin dem call government authoritarian attitude. Dem carry placards wey read Enough is enough and End corruption. Police use water cannon, baton, tear gas and rubber bullets to scatter di crowd. Hospitals even complain say tear gas enta inside, disturb doctors work. Government defend di ban, say na to fight fake news, hate speech and online fraud. But protesters insist say di real issue na corruption and economic wahala. Some tok say government just wan silent pipo voice, but dem vow say di protest no go stop until change show. French Prime Minister Francois Bayrou don shock parliament as e call confident vote for imsef, describe am as moment of truth to push lawmakers make dem agree on how to handle di kontri debt crisis. But reports from Paris dey show say Bayrou no really get di numbers to win di vote. Despite all di last-minute toks, if e lose, President Emmanuel Macron go appoint new prime minister and dat one go be di fifth one in less dan two years. Di confidence vote go start seven pm French time, all eyes dey on parliament to see weda Bayrou fit survive or e government go scata. One Australian woman don jam life imprisonment and she no go fit comot for at least thirty three years because she kill three of her family pipo and try kill anoda one wit. toxic mushroom fruit. Di sentence, wey be one of di longest wey dem don ever give female criminal for Australia, mean say Erin Peterson, wey be fifty years old now, go dey inside her eighties before she go even get chance to apply for parole. Supreme Court judge tok say Patterson crime dey inside di worst category of offence and e still involve serious cover-up. Patterson kill her in-laws, Don and Gail Patterson, Booth, seventy years old, and Gail sister, Hilda Wilkinson, sixty six, afta she serve dem toxic beef Wellington for her house for Victoria for twenty twenty three. By ten eighteen am on Monday, dem carry Erin Patterson from courtroom four inside Melbourne Supreme Court make she go start her life sentence for prison. Ian Wilkinson still dey there dey watch too. Na im be di only pesin wey survive Patterson famous mushroom meal for 2023, the wicked mother plan wey judge call big betrayal. For months, Mr Wilkinson dey waka enter and comot court without say e talk any word for public. And the last one for today, Prince Williams and Catherine don mark anniversary of late Queen Elizabeth ii death with visit to Women's Institute for Sunningdale, Berkshire, organisation wey Queen dey support for over eighty years. William tok say na huge honour as im remember how Queen dey always tok about di group, whereas Prince Harry wey just return UK afta five months, go Windsor privately and lay wreath for Queen burial ground. E come from California and go later attend Welshside Charity Awards before oda events dis week. Di remembrance also fall on di day wey mark King Charles anniversary for throne. Reports dey ask weda Harry go meet im papa during dis visit as both of dem neva see since February twenty twenty four. Harry wife Meghan and dia children remain for California while Harry schedule include donation announcement for Nottingham on Tuesday and visit to Imperial College, London. on wednesday na di tori be dat for today and na rebecca goffi dey report for pidgin tori global una do well